Eeli, Robin?
Bass du spruddeleg?
Ech denke schonn, ech sinn op all Fall net platt. An du? Mir gouf zumindest als Kand ëmmer gesot, dass ech nëmme sou spruddelen. Mee dat kann awer och eppes domat ze dinn hu wéi mäi Gehier sou fonctionnéiert.

Hallo an häerzlech wëllkomm bei der Episod 155 vu Méi wéi Sex, wat wahrscheinlech eng vun deene méi chaoteschen Episode gi wäert. An ech denke mol, dass dat och domat ze di kann hunn, wouriwwer mer haut schwätzen a wéi sech dat an eis manifestéiert. Eli, wëlls de eis soe wouriwwer mer haut schwätzen? Jo, mir hunn nämlech elo virdrun erausfonnt, dat mer béid spruddelech Gehierer hunn a mer denken, dat dat och een Impakt op eis Sexualitéit kéint hunn an u sech geet et haut dorëmmer. Genau, mir schwätzen haut iwwer Neurodivergenz a fir elo e bëssi opzeraumen direkt, firwat dass mer spruddelech soen, mir hate virun der Opnam doriwwer geschwat, wat fir eng Terme mer benotzen, fir eis Neurodivergenz ze benennen. An ech hunn opbruecht, dass ech normalerweis Neuro Spicy soen, an du huet den Elie mech doriwwer opgekläert, dass een dat, dass deen Term net esou ideal ass, well anscheinend gewësse Communitéiten als Spicy bezeechent gouf an enger fetischiséierender Manier, dat heescht zum Beispill asiatesch Communitéiten, schwaarz Communitéiten, fir se ze. exotizéieren an dass dat net esou cool ass fir ze benotzen. An du huet den Edy da gesot, dass et en aneren Term gétt deen ca entdeckt huet an zwar neurosparkly an während den Edy u Glitzer geduecht huet, hunn ech direkt u Spruddelwaasser geduecht, wat natierlech och e klengt Symbol dofir ka sinn, dass ech zimmlech neurospruddeleg sinn. An just fir unzefänken e klengen Disclaimer, den Edy an ech wäerten iwwert eis Erfahrunge schwätzen. mat Neurodivergenz an Bezéiungen a Sexualitéit an just am Allgemengen, wéi dat sech an eise Liewe manifestéiert. An dat gëtt elo keng wëssenschaftlech Aarbecht. Dat heescht, wann Der dat gären hätt, dann kënne mer Iech vläicht e puer Ressourcen an d'Shownotes setzen oder Dir kënnt Iech selwer wëssenschaftlech Aarbechten ukucken, Mee jo, dat hei gëtt méi e chaoteschen Erfahrungsbericht. Genau, ech mengen, mir sinn och zimmlech no un der Quell opgewuess vum Waasser, wat gutt spruddeleg ass. Mee dat ass warscheinlech net dowéinter, datt eis Gehirer esou si wéi se sinn. Mee Robin, wa mer elo iwwer Neurosparkly, Neurodivergenz schwätzen, huet dat een Impakt op deng Sexualitéit? Jo, also ech kann der soe wéi. Meng grouss Fro ass awer ëmmer éischter méi dat Firwat. Well meng Neurodivergenz huet en Impakt op mäi ganzt Liewen an dann ass et heiansdo schwéier fir mech fir ze ënnerscheeden, wat da lo d'Hong a wat d'Ee ass oder ob et vläicht sou e komescht Hong-Ee ass oder en Ee-Hong. Well zum Beispill meng Bezéiungen a meng Sexualitéit si fir mech zimmlech mateneen interconnectéiert, einfach aus deem Grond, dass wéi ech mäi Liewe liewen an déi Choixen, déi ech maachen, sinn éischter, dass ech Sex mat Leit hunn, mat deenen ech och wierklech méi laang Bezéiungen hunn, net nécessairement romantesch Bezéiungen oder Partnerinneschaften, mee ech si manner déi Persoun, déi elo rausgeet an dann eng cute Persoun kenneléiert an da mat hir heem geet an dann net méi wierklech mat hir interagéiert. Also One Night Stands sinn net esou, ech hat der zwee a mengem Liewen an déi sinn alle béid net One Night Stands bliwwen, mee mir hunn eis Frëndinnenschaft dann einfach mat Sex ugefaang. Mee da sinn ech ëmmer esou, ok, de Fait, dass ech mäi Liewe sou liewen, a wéi fern spillt do meng Neurodivergenz scho ran? Well zum Beispill ass et awer gewosst, dass méi vun den Mënschen, déi Out and Proud si mat hirer Queerness an déi dat och ausliewen, dass do eng zimmlech héich Prevalenz vun neurodivergente Mënschen ass. Wou natierlech och d'Fro ass, Ass dat well neurodivergent Mënschen aus verschiddene Grënn einfach méi out and proud sinn oder si se wierklech tendenziell méi queer wéi neurotypesch Mënschen? Dat heescht, ech denken, dass sech dat och dorop auswierkt, wéi ech mäin Liewe liewen. oder och souguer wa meng Liewenschoix, wéi zum Beispill meng Net-Monogamie, vu menger Politik inspiréiert sinn, awéifern ass meng Politik dann och vu menger Neurodivergenz beaflosst? An iergendwéi dréinen ech mech dann do am Krees a kommen net wierklech op eng gutt Äntwert. An ech mengen, ech hu mech och elo dräi Minutte laang schéin am Krees gedréint. Wou s de elo esou geschwat hues, hunn ech mer gefrot, Ech weess jo offiziell nach net esou laang, dat ech ADHS hunn an dat ech anscheinend och Autismus hunn. Dat krut ech esou bäileefeg dann eng Kéier bei deem Dokter, mol net gesot, mee et stoung op engem Rapport drop. An do hunn ech da mol nogefrot, ob dat iergendwéi Tester wieren oder ob dat hir Aschätzung wier. Do konnt kee mer dat esou richteg soen, mee et sinn anscheinend zu 75 Prozent. autistesch, wat ëmmer dat och heesche soll, mee fir eng ganz laang Zäit hat ech zwar vill vun de Verhalensmuster a vill vun deene Saachen, déi aner Persoune mat ADHS och hunn, war mer awer ni bewosst, dat dat dowéinter wier oder hu mer och ni d'Fro gestallt, ob ech da elo neurotypesch wier oder ob ech an der. sougenannter Norm wier, déi et wahrscheinlech guer net gëtt, mee wou mer eis awer alleguer denken, datt mer dra sinn oder net dra sinn. An ech mengen, déi Fro, wéi een Impakt dat op mech huet, ass och eng, déi ech mer fréier net esou gestallt hunn. Jo, ech verstinn dat. War als Kand esou dat richtegt ADHD-Kand, wou esou kann net roueg sëtze bleiwen an och mech einfach esou gefillt, wéi wann déi ganz Welt kee Sënn ergëtt an all déi aner Leit esou anescht sinn. An ech gouf awer als Kand ni derfir getest, well ech a sain female at birth an och also als Meedche grouss gezu gi sinn an och immens gutt Notten hat an der Schoul ëmmer, obwuel ech ëmmer konsequent ofgelenkt war an all, also ech hat alleguerten Zenier, mee vue dass ech kee Bouf war a gutt Notten hat, sinn ech ni derfir getest ginn. Ech si virun engem Joer derfir getest ginn an do hunn ech och ganz héich op de Symptomer gescored, mee si konnte mech offiziell net mat ADHD diagnostizéieren aus deem Grond, dass ech komplex posttraumatesch Belastungsstéierung hunn an déi Symptomer iwwerlappen immens. Also ech hu CPTSD, dat heescht déi komplex Form wéinst Trauma vu ganz Klengem un. An dat huet sech immens op mäi Gehier ausgewierkt. An do froen ech mech dann och, ok, a wéifern ass et ADHD, a wéifern ass et Trauma? Grad, mengen ech, och an enger Welt, wou ech oft mat enger Persoun driwwer schwätze mat där ech ganz close sinn, grad an enger Welt, déi am Fong wahnsinneg traumatesch ass an an där vill méi Leit duerch Trauma ginn, wéi mer dat am Fong mengen. Also och déi Diagnos PTSD, CPTSD ginn awer immens gegatekept, och well. Accès zu der Healthcare einfach immens inaccessibel ass, mee och duerch d'Geschicht vun der Diagnos, wat am Fong ugefaangen huet als Shell Shock, also laang déi Conceptioun war vun, dat sinn Zaldoten, Leit déi Fuerchtbares, Fuerchtbares gesinn hunn a matgemaach hunn, a manner an déi Direktioun vun, ok, vill Leit ginn duerch immens traumatiséierend Kandheeten doduerch wat Leit hinnen undoen, mee och datt de Status quo immens traumatiséierend ass.

An ech mengen, dass se awer an där Hinsicht an der Diagnostik oft immens op d'Pathologie ginn, also an deem Sënn, wat leeft falsch, an net esou op, okay, wat sinn einfach esou Quirks vun ADHD, dat heescht esou méi dat grousst Bild vu wéi fonctionnéiert e Gehier. An do sinn ech mer awer och zimlech sécher, dass ech et hunn, einfach well ech mierken, dass mäi Kapp Verbindungen net esou mécht wéi aner Leit an dass ech einfach d'Welt anescht approchéieren an och Saache wéi sensory overload an einfach, ja, esou wéi ech an der Welt existéieren, immens neurodivergent ass, ja, wat awer och kéint erëm traumabedéngt sinn. Mee ech menge wat s de sees ass spannend, well vläicht ass et och guer net méiglech dat ze trennen. Et ass jo net jiddereen deen eppes Traumatesches erlieft, deen herno posttraumatesche Stress huet. Dat hänkt natierlech dovunner of wat een erlieft. a wéi oft an wéi laang an esou weider. Mee ech mengen dat zum Beispill vill Persounen déi neurodivergent sinn och vill méi sensibel sinn wéi vläicht neurotypesch Leit déi vill méi op sech bezunn sinn an net onbedéngt hyperempathesch sinn an vläicht mol kënnen eppes Léiwes soen oder eppes Léiwes maachen, well een dat esou mécht, mee sech net esou vill a wäit an eppes aneres eraversetzen. An ech mengen, dat kann een och maachen, dat een doduercher vläicht nach eng Kéier anescht op Saache reagéiert, dat ee vläicht och dann nach eng Kéier anescht op Traumae reagéiert, dat dat och eppes ass, wat méi hänke bleift. A wann een dann en plus nach an esou villen aneren Hinsichten anescht ass wéi déi allermeescht Leit, an engem Schoulsystem, deen norméiert ass, an engem Familljesystem, deen norméiert ass, an engem Frëndschaftskrees, wou et vill drëm geet, dozou ze gehéieren, bis een da vläicht mol iergendwann, wann ee Chance huet, Frënn fënnt oder Kollege fënnt, déi déi Aarbecht scho gemaach hunn an dat reflektéiert hunn a selwer gemierkt hunn, dat se vläicht net typesch sinn an och dat assuméiere kënnen. Dann ass et vläicht guer net sou einfach, dat Anescht-Sinn richteg ze trennen. Ass dat Trauma? Ass dat vläicht och Neurodivergenz? Ass dat vläicht och Queerness? Ass dat vläicht alles e bësse gemëscht? Queerness heescht jo och nach vill verschidde Saachen. Queerness ka sinn, Fannen ech mat menger Gender-Identitéit, déi mer assigned ginn ass oder an där ech sozialiséiert gi si, rëm? Kann awer och sinn, Stinn ech op den Opposite Gender oder Opposite Sex, sou wéi dat erwaart ass? Oder ass et soss näischt, eppes ganz aneres? Hunn ech ee Sex-Drive, deen sou ass, wéi mer mengen, datt e soll sinn, dat heescht, keen ze héijen, awer och keen ze niddregen, awer och een, dee fonctionnéiert, wann e fonctionnéiere soll, wann zum Beispill d'Partnerin oder de Partner grad Loscht huet, an, an, an, an. Also, ech mengen, do kënne souvill Saachen zesummekommen. sou vill Saache mat dengem Neurotyp ze dinn hunn. An ech mengen, wat s de gesot hues, ass och wichteg, well dat ass eppes, wat ech och vill a mengem Ëmfeld gesinn, besonnesch bei deene Persounen, déi een héijen Intelligenzniveau hunn an doduercher vill maske konnten a vill ënnerdrécke konnten an zimmlech séier verstanen hunn, also ech ech inclus, wat wat vu mer erwaart gëtt a wéi ech deem dann och ka méi oder manner gerecht ginn. An de Rescht verstoppen. Och wann ech dann ëmmer no der Schoul als éischt emol eng Sieste gemaach hu well guer näischt méi gaang ass a well et enorm ermiddegend war dann do ongeféier esou ze fonctionnéiere wéi d'Proffen dat wollten a wéi de Grupp dat erwaart huet. Dat dat awer gemaach huet, dat dat dann och net opgefall ass oder op alle Fall net esou opgefall ass, dat entweder d'Proffen oder d'Eltere geduecht hunn, Oh mei, do muss mer eppes maachen, well soss gëtt jo näischt aus mengem Kand. An dat ass jo de kapitalistesche System. Wéi gutt ass et an der Schoul a wat sinn herno d'Carrièresméiglechkeeten a wéi vill Sue kann een da verdéngen a wéi autonom kann een dann an der Gesellschaft funktionéieren? A wann ugeholl gëtt, datt déi Autonomie herno wäert gewährleist ginn an een net nach méi Betreiung brauch, dann ass dat, mengen ech, och eppes, wat zimlech egal ass. Wat awer och erëm traumatiséierend ka sinn, well dat heescht, datt ee guer net gesi gëtt. an deem, deen ee wierklech grad ass oder brauch, dat ee vläicht och mol déi éischt sexuell Erfarunge mécht op Aart a Weisen, déi guer net ugepasst sinn, mä well ee mengt, Bah, dat gëtt jo esou vu mir erwaart an dat ass esou, wéi all déi aner et maachen an dat ass esou, wéi een et soll maachen. An dat een da warscheinlech réischt vill méi spéit, wann ee bis aus deem Mengen, besonnesch, an net just, mä besonnesch zu Lëtzebuerg a besonnesch zu Lëtzebuerg um Land, wou et dann och net vill aner Méiglechkeete ginn, a wann een da bis aus deem klengen Ëmfeld eraus ass, sech mol kann ufänken, déi Froen ze stellen an, Ufänke ka sech ze froen, Wat wëll ech iwwerhaapt? Wat brauch ech iwwerhaapt? Wat fillt sech iwwerhaapt richteg un? A wéi kann ech dat kréien? A wat brauch ech dofir? An datt een da vläicht eréischt ufänkt sech méi aktiv kënne mat dem Thema Sexualitéit och ze beschäftegen, mat dem Thema Queerness an esou weider a mat dem Thema Neurodivergenz och. Ech gesi mech doran immens erëm. Virun allem wahnsinneg an deem Stress, deen dat operleegt. Also dat ständegt Maskens, dat andauernd kucken a léieren, okay, wéi behuelen déi normal sech an dat dann quasi nomaachen. Awer och gläichzäiteg déi erhéichte Vulnerabilitéit fir negativ Erfarungen, well ee sech eppes aussetzt, wat een am Fong net wëll, well een denkt, dass et vun engem erwaart gëtt. Also dat gesinn ech schonn immens am Erëm. An ech menge wat dann och nach kann dobäi kommen, an dass de Risiko jo vill, vill méi héich bei Neurodivergence ass, dat een iergendwann am Burnout ass an dat dann oft och als Depressioun oder Anxiety vläicht falsch gelabelt gëtt, well dat da vläicht déi primär Symptomer sinn, einfach Middegkeet a Sënnlosegkeet an esou weider. Mee de Burnout u sech ass, well een esou laang maskéiert huet, a sou laang sech verstallt huet a vläicht guer net weess, wien e wierklech ass an an dat een dann an eng méi oder manner existenziell Kris och bësse katapultéiert, wat och kee gudden Impakt op d'Sexualitéit huet. Jo, an ech mengen, dat ass genau do, wou dann och, ech mengen, och dee groussen Overlap tëscht Saache wéi posttraumatescher Belastungsstérunge, komplex posttraumatesch Belastungsstérungen an Neurodivergenz kënnt, well de Status quo ass einfach wahnsinneg traumatiséierend. fir bal jiddwereen an fir ze iwwerliewen ass einfach immens ustrengend an et ass ständege Stress a grad als jonk Mënschen déi virun allem nach net déi Skills geléiert hunn vu wéi een dat vläit kann counterbalancen, also esou Géigegewiichter stellen, kann dat da wierklech zu posttraumateschem Stress féieren, well dat net geprocessed ka ginn an och einfach well déi ganz Zäit nach drop geschëppt gëtt ouni dass iergend eng Erlichterung kënnt. An jo, dat wierkt sech dann natierlech och alles dorop aus, wéi een Bezéiungen huet an wéi een dann och an deene Bezéiungen oder och ausserhalb vu Bezéiungen Sexualitéit lieft an erlieft. Du has virdrun eppes erwähnt, wat och immens mat mer resonéiert huet, dat ass déi Hyperempathie. An ech mengen, déi hunn ech immens staark an deem Sënn, dass ech mech immens ka mat a Leit afillen. mee virun allem och, dass ech immens mat Leit matfillen an ech mengen dat ass e Fluch an e Seegen zugläich, well ech sou staark caren. Ech mengen mat 16 war ech a mengem éischte Burnout, einfach well ech mech dout geschafft hunn a politescher Aarbecht, well et mer einfach sou no gaang ass an well ech sou dermat matgefillt hunn, dass ech mech gefillt hunn, wéi wann ech ëmmer nach méi misst maachen an net manner kéint maachen an ech mengen ech hunn dat och ganz vill a menge Bezéiungen, dass ech mech engersäits immens gutt a Leit kann eraversetzen, dass ech immens sensibel och einfach sinn op wéi Leit sech verhalen. Also ech kann immens séier erkennen, wann et enger Persoun net gutt geet oder wann hir Stëmmung bëssi dréit, wat och iwwregens e Symptom vun Trauma ka sinn, just fir ze soen, virun allem vun undauerendem Trauma, wou mer erëm bei engem Overlap wieren. Mee wat halt och dozou féiert, dass wann eng wann et enger Persoun net gutt geet an ech sinn dofir présent, dass ech dat kaum aushale kann, dass ech dat wierklech a mir fillen, dass ech hire Stress, hir Trauer, souguer hir Péng matfillen an dass dat immens schwéier ass fir mech auszehalen a gläichzäiteg wëll ech och net e Fixer sinn. Mee dat dat fält mer bis haut nach heiansdo wierklech schwéier a virun allem och bei Situatiounen, wou näischt ka gemaach ginn, also eng vu menge Partner, innen huet IBS, Irritable Bowel Syndrome, wat heiansdo immens, immens schmerzhaft si kann. A wann déi Persoun grad duerch eng IBS-Kris geet a sech krëmmt viru Péng an ech kann näischt maachen ausser Wärmfläschen a waarmen Téi, dann geet mer dat och immens, immens no an ech kann dat kaum aushalen. An ech hu gesinn, dass dat bei net-neurodivergente Mënsche schonn anescht ass. Ech fannen dat ganz spannend, wat s de sees, well ech mengen, ech war als Kand esou sensibel, datt ech iergendwann fir mech hu missen entscheeden, mech ze schützen an zum Beispill d'Noriichten net méi ze kucken, well dat einfach guer kee Sënn gemaach huet, wéi Leit kënnen esou béis matenee sinn a souvill schlëmm Saache kënnen anere Leit zoufügen. An ech mengen och, datt dat kann engersäits e Superpower sinn, well et wierklech cool ka sinn, esou vill matzefillen an dann esou relaten ze kënnen, mee anerersäits datt et och eppes ka sinn, wat immens séier kann iwwerfuerderen an dech an esou eng Hëlleflosegkeet rasteigert, déi dann och vläicht. net méi gutt fir d'Bezéiung ass, well een dann net méi wierklech kann do sinn, well een selwer mat iwwerfuerdert ass. An et ass guer net esou einfach, sech do ofzegrenzen oder déi richteg Balance ze fannen zu, Oha, dat ass cool, ech mengen, ech verstinn dech grad op engem Niveau, wou net vill Leit dech verstinn an dat kann mega wäertvoll fir d'Bezéiung sinn. An anerersäits, Okay, ech muss mech elo e bëssen zeréckzéien, fir mech selwer ze schützen. An ech mengen, wann een a Bezéiungen ass, wou béid dat hunn, wat dann och nach kann ee Risiko sinn, ass, datt ee sech iergendwann da rejetéiert spiert. An dat ass jo och eppes, wat ganz spannend ass, well bei verschiddenen neurodivergente Leit gëtt et eppes, dat heescht Rejection Sensitivity Disorder. Dat heescht, datt ee Rejection och wierklech physesch als Péng wouerhëlt an spiert. An an ech just vläicht nach den Dag drop sech denkt, oh nee, wat ech gëschter gesot hunn, huet warscheinlech déi aner Persoun verletzt, mee och nach 10 Joer drop owes net schlofe kann an an déi Situatioun nach eng Kéier nospillt an sech dann iergwéi reprochemëlech a schlecht dowéinter fillt. Jo, wann dann dann eppes ass, wou een souwisou gemierkt huet, datt een a soziale Situatioune vläicht d'Saachen och anescht wouerhëlt an anescht versteet wéi déi meescht aner Leit, da kann dat och erëm eppes sinn, wat. iergendwou traumatesch ka sinn op laang Zäit. Ech hunn zimlech staark Rejection Sensitivity a béider Hinsicht, vu dass dat immens painful ass fir mech an ech immens vill Angscht derfir hunn a sou, an och dass ech, wéi gesot, nach heiansdo méintelaang, jorelaang do leien an mer denken, Oh mäi Gott, hunn ech dat enger anerer Persoun ugedo? a mech dat och immens anxious mécht. Dat kann traumatiséierend sinn, mee ech weess awer och, dass ech Problemer hu fir auserneen ze halen, wou dat bei mir hierkënnt. An deem Sënn, ass dat d'Neurodivergenz oder ass dat Trauma? An ech mengen, dat Ass och zum Beispill, wou s de elo gesot hues vu vu sech ofgrenzen, well een ze hyperempathesch ass. Also ech kann immens kompartimentaliséieren an ech kann immens kal ginn vis-à-vis vu Saachen a mech wierklech immens ofstumpfen, wat ech vill gemaach hu mat Noriichten a Gott sei Dank manner mat Mënschen, mee dass ech och heiansdo immens zynesch ka sinn an immens kal, well soss géif ech jo net iwwerliewen an dëser Welt. Ech menge besonnesch an zwëschemënschleche Bezéiunge ka sech dat dann och séier an déi Richtung beweege vun anxious attachment, avoidant attachment an esou déi Musteren dovun. An ech mengen, datt esou mat der Avoidance, datt dat och kann definitiv esou en neurodivergente Protektiounsmechanismus sinn. Mee jo, wann dann zwou Persounen openeen treffen, déi allebéid wahnsinneg vermeidend sinn, dann ass dat natierlech heiansdo e recipe for disaster. An ech mengen awer och, datt do. Aus menger eegener Erfarung als Persoun, déi am Fong bal nëmmen aner neurodivergent Mënschen date, net nëmmen date, bal all d'Leit a mengem Liewe sinn neurodivergent, allerdéngs bal all d'Leit a mengem Liewen hunn och considerabelen Trauma matgemaach, wat och wahrscheinlech interreléiert ass. Mee ech mierken do, dass et mat deene Leit klappt, well mer geléiert hunn ëmzegoen a well mer geléiert hunn, fir eis Tendenzen ze erkennen. Ech hunn och elo rezent ugefaang eng nei Persoun ze daten, déi mer wahnsinneg gläicht a viller Hinsicht, also och sou wéi mer d'Welt gesinn, wéi mer op Saache reagéieren an wou mer och einfach ganz gutt zueneen relaten kënnen duerch déi Saach an eis awer och vill hëllefe kënnen. mat deene Saachen, déi nach net esou gutt sinn. Also zum Beispill, ech hu vill méi Aarbecht investéiert an Autonomie an Unmasking an an esou meng Queerness entdecken an déi Persoun huet ganz vill investéiert an Anxious Attachment erkennen an Self-Regulation, also sech selwer ze berouegen an ze reguléieren. Obwuel mer alle béid a béide Saachen op engem gudde Level sinn, kënne mer awer nach schéi vunenee léieren an ech hunn och einfach gemierkt, dass ech mat Leit, déi ADHD hunn, dass wéi se reagéieren mech immens doheem fille léisst, an deem Sënn dass ech, ech ka wahnsinneg spruddeleg sinn an wahnsinneg all over the place a chaotesch an ech kann och wahnsinneg séier switchen, dass wann et wierklech néideg ass, dass ech vun enger Sekonn op déi aner kann calm sinn an ganz roueg an immens iwwerluecht an a mech gekéiert an dass ech dee Switch ka mega séier maachen, zum Beispill och a Krisesituatiounen. Also ech sinn perfekt an enger Krisesituatioun, ech hu fir zwou Sekonnen den Dénge vun oh mäi Gott, oh mäi Gott, oh mäi Gott an dann fiert mäi ganze System erof an ech sinn calm an ech kann gutt Décisiounen huelen a mat klorem Kapp denken. An ech mierken dat och, sou dat séiert Switchen bei Leit an deem Sënn, dass och déi nei Partnerpersoun, wéi ech se kennengeléiert hunn, war op enger Party an war mega silly goofy an, Ennerhalb vun enger Sekonn op der anerer, mir si just rausgaang, hunn eis gesat a mir haten mega roueg, déif Konversatioun an och déi ganz Aart a Weis wéi déi Persoun sech hält an hir Mimik, hir Stëmm, wéi sech dat verännert, hunn ech einfach immens a mir erëmerkannt, dass dat einfach sou, jo, sou deen immense Switch ass. An dat fillt sech bei mir mega doheem un. Ech hunn dat och u mengem Therapeut gemierkt, bei deem ech déi éischt Kéier net ganz sou frou war, well ech war sou, okay, ech ginn an Therapie fir ganz vill sexuelle Mëssbrauch unzeschwätzen, a si sëtze mer, e wäissen hetero cis Typs, dohinner. Ma Merci. An déi éischt 5 Minutte war ech mega genervt vun him, well hie mega chaotesch war an nach alles huet missen zesummerafen. An ech war sou, okay, dat ass schonn iergendwéi sympathesch, mee och bëssi, ass dat, wat ech an engem Therapeut wëll? An dee Moment, wou hie sech dohinner gesat huet an wou et wierklech drëm gaang ass, fir iwwer mech ze schwätzen, iwwer meng Problemer, huet och säi ganzen Demeanor immens gewiesselt, dass en immens roueg war an immens konnt op mech agoen. An dee ganze Chaos vu virdrun, net méi do war. An dat fannen ech immens schéin, well ech doduerch d'Gefill hunn, dass ech immens staark mat Leit ka relaten an well mech dat vill méi einfach mécht fir mech Leit ze ëffnen. An dass hien wahrscheinlech och ADHD huet, hëlleft mer a menger Therapie immens, well ech einfach d'Gefill hunn, dass hien d'Aart a Weis wéi ech d'Welt gesinn a wéi ech Saache verbannen a verknäppen, dass hien dat immens versteet An well en och immens hyperempathesch ass, wat mengen ech och e Facteur kéint sinn, firwat dass en d'Professioun Therapeut gewielt huet. An jo, och mat menger neier Partnerpersoun, sou déi Aart a Weis wéi mir zu enee relaten a wéi mer d'Welt gesinn a wéi mer an der Welt existéieren, fillt sech einfach fir eis béid immens no doheem un an immens no hey, ech sinn net jugéiert dofir. Et ass net sou à la, öh, firwat bass du da lo sou bubbly an öh, wou kënnt da lo däi Calm hier, mee einfach sou, ah jo, Takes one to know one, you're one of us, so. Mhm.
An ech mengen, et ass jo och esou, datt een iergendwann, wann een d'Welt navigéiert, sech Leit sicht, mat deenen ee sech wuel spiert an déi och iergendwéi, net onbedéngt nämmlecht, awer iergendwéi änlech funktionéieren oder denken oder esou. An ech mengen, et ass och vill bei neurodivergente Leit, datt einfach d'special interests oft Mënsche sinn, wat. Mengen ech och spannend ass, well dat definitiv och een Impakt huet op Sexualitéit, op Bezéiungen an esou weider, well dat ass jo eppes, wat och mënschlech ass an wat vläicht souguer nach méi en Tabuthema ass. Dat heescht, wat een dann och nach eng Kéier méi wëll siche goen oder erausfannen oder esou. An dann, ech mengen och, datt oft Sexualitéit kann e Special Interest sinn, wat net onbedéngt heescht, datt ee selwer eng mega héich Libido huet oder sou, mee datt dann trotzdem dat Thema an alles wat domadder zesummenhänkt mega spannend ass an een dann vläicht och op aner Aart a Weise wëll sexuell Saachen erliewen an Erfarunge maachen an exploren. Ech fille mech grad esou verstan, well ech mech einfach a sou villem dovu rëmfannen. Jo, esou mäi special interest ass och definitiv Mënschen. Ech sinn einfach wahnsinneg interesséiert a Mënschen. a wéi ech zu hinne relatéieren, mee och einfach wat Mënsche beweegt, also Special Interest Sex sinn ech och 100 Prozent derhannert, obwuel ech, also ëmmer wann ech Leit soen, ee vu menge Special Interests ass Sex a Sexualitéit, denke sech d'Leit oft, dass ech déi ganz Zäit Sex hunn an dass ech en. Unsatiable Sex Drive hunn, wat iwwerhaapt net wouer ass. Also ech hunn quasi kee Sex Drive, ech hunn en immens responsive Desire, ech ech erfueren net vill sexuell Attraktioun an ech hunn och am Fong net sou gär Sex mat ville verschiddene Leit. Mee wann ech soe my special interest ass Sex, einfach dass ech. mega interesséiert dora sinn wat dat mat Leit mécht a wéi sech dat sou auswierkt an ech sinn op der Uni ultra de Weirdo well ech ëmmer iwwer Sex schreiwen. Meng éischt Aarbecht déi ech geschriwwen hu war iwwer Vibratoren. Ech bereede grad meng Bacheloraarbecht vir déi ech iwwer Penisgréisst wäert schreiwen an d'Leit, also ech hunn ech hunn einfach mega dee Ruff op der Uni vun Jo, na, natierlech schreift de Robin iwwer Penisgréisse seng Bachelor-Aarbecht. D'Saach huet elo dräi Joer laang iwwer Sex a Kierpere geschriwwen. Mécht jo nëmme Sënn. Mee d'Leit kucke mech awer rëm erdroleg. Also meng studentesch Adviser huet och haart gelaacht virun dës Discomfort, mengen ech, wéi hatt mech gefrot huet, Wat méchs de fir deng Bachelor-Aarbecht? An ech sot, Penisgréisst. Ech hu jo well Sexualitéit, Special Interest a Queerness spannend a Kierpere spannend an esou weider. Ech war entscheet Sexologie nach dobäi ze maachen an dat war op enger Uni, well esou Saache mécht ee jo dann oft op enger Uni an et war esou langweileg. Also et war spannend, well well well ech dat och iergendwéi alles spannend fannen, mee esou wéi et opgebaut war, war esou neurotypesch. Mer hate vill. Anatomie-Coursen, vill Urologie, Gynekologie-Coursen, et war guer keng Queerlenz, et war wierklech, wierklech net vill iwwer Queerness an sozial an politesch Themen. An dass wierklech vill just esou, an déi aner hunn dat alleguer och gutt fonnt, esou, dat ass esou gutt, da wësse mer wéi de Penis funktionéiert an wéi d'Vulva an d'Vagina funktionéiert an da kënnen d'Dokteren eis d'Leit schécken, wou iergend eppes sexuell dysfunktionéiert. um kierperlechen Niveau an dann huet dat wahrscheinlech ee psychologesche Grond wéint iergendeppes an da schaffe mer e bëssen dodrunner an dann funktionéiert de Penis erëm esou wéi e soll oder d'Vulva Vagina erëm esou wéi se soll an deet net méi wéi an dann dann ass alles gutt. Déi meescht hunn dat guer net a Fro gestallt. Et ass e bëssen ëm Koppele gaang, mee wat natierlech waren dat cis-hetero Koppelen. Et war näischt iwwer soss iergendeppes, e bëssen iwwert Paraphilien, näischt iwwer Kink. Ech hunn dat och iergwéi spannend fonnt, well wann ech dee Cours hätt missen opbauen, wier ech zwar a sech emol verluer gewiescht, mee ech hätt en sécher net esou opgebaut. An et ass bal esou, et gi och neurotypesch Leit, déi Sex a Sexualitéit spannend fannen, mee ech mengen, dat sinn eng Kéier trotzdeem verschidde Welten, wou mer elo esou driwwer schwätzen. Ech mengen, et ass jo och keen Zoufall, dass mir allebéid fir méi wéi Sex schaffen an dass mir alle béid awer iergendwou um Spektrum vun der Neurodivergenz ze veruerte sinn. An ech mengen, ech gesinn dat bei ganz ville Leit, déi an deem Beräich schaffen, also virun allem an cool an deem Beräich schaffen, net am Sënn vun oh ech verschreiwen dir elo eppes, fir dass däi Penis erëm steet oder ech schwätze mat der fir eng Stonn driwwer. Ech mierken dat och an dëser Episod, awéifern ech zu dir och relaten am Sënn vun, you know, eppes muss interessant sinn. An Ech brauch mat Leit einfach eppes wouriwwer ech connectéiere kann. Also Smalltalk ass fir mech immens schmerzhaft, also och einfach kierperlech schmerzhaft. Ech sinn kierperlech esou net confortabel a fille mech esou onwuel an einfach net bei mir doheem. An ech mengen ech brauch dat immens staark fir mat Leit kënnen iwwer Saache ganz staark ze relaten. An ech mengen dat ass dann awer och a menge Bezéiungen heiansdo eng Angscht déi ech hunn an deem Sënn vun, wat wann eng Kéier alles gesot ass. Wat, wann eng Kéier alles gesot ass an alles gemaach ass? A wat, wa mer net méi kënnen op déi herrlech Oh, mir fannen nei Saachen an Woohoo, yes! Sou och well ech awer ganz staark deen Déngen hu vu sou Oh, new shiny, neien Input, nei, nei, nei, ech brauch nei, sparkly. An ech mengen, datt dat och sou eng Angscht ass, déi ech wahnsinneg hunn, datt wann eng Kéier eppes net méi nei ass, dass mäi Gehier et dann einfach manner interessant fënnt. An dat fillt sech och heiansdo wahnsinneg fatalistesch u, wéi wann ech keng Kontroll driwwer hätt a wéi wann dat unavoidable wier. Ech maache mer do manner Gedanken driwwer, well ech iergendwéi d'Gefill, datt ech mech trotzdeem déi ganzen Zäit erëm nei erfannen an nei Ideeën an nei Interests an esou. An wann ech da mat anere Leit sinn, déi och neurodivergent sinn, déi sinn eigentlech och esou. A wann een dann einfach genuch praktizéiert, fir sech um Lafenden ze halen an an iech iergendwéi matzedeelen, wat grad esou de Special Interest ass a wat grad de Fokus ass a wou ee grad weiderkomm ass. A wann ee sech dann dofir interesséiere kann, da kann dat mengen ech ëmmer weidergoen. Vläicht ass een iergendwann um Punkt, wou et dann ausgeschöpft ass, mee ech stelle mer neurotypesch Bezéiungen frëschbar langweileg vir, wou een no der Aarbecht, wou een dann de ganzen Dag virum Computer sutz, owes heem kënnt a seet, Hallo Schatzi, wéi war däin Dag? Jo, war gutt. An däin Dag? Jo, war gutt, deen an deen huet genervt, mee d'Mëttegiesse war déck gäil. Oh cool, jo, solle mer Tëlee kucken? Also vläicht ass dat och nach e bësse stereotypesch, mee. Jo, a gläichzäiteg denken ech och, dass och neurodivergent Leit an déi Fal kënne falen, am Sënn vun duerch Burnout, duerch deen duerch den neurodivergente Burnout, och einfach well d'Prevalenz vun Depressioun a sou méi héich ass, wat jo och liéiert ka sinn zumindest, dass och neurodivergent Leit kënnen an einfach deen ADHD, neurodivergency Burnout falen an dann och zu enger vun deenen. Ech hunn fir näischt méi Energie ausser fir. Tëlee kucken, wat ech och zumindest e bëssi bemierkt hunn an enger vu menge Partnerpersounen, wéi d'Sar ugefaangen huet ze schaffen, also säin éischte Vollzäitjob ze hunn, dass déi Persoun einfach esou vill Energie huet missen dorop investéieren, fir op der Aarbecht ze funktionéieren, esou wéi dat erwaart gouf a wéi dat néideg war, dass oft fir net méi vill Energie do war an dass mer och eng Zäit laang bëssi an dat Dénge ware vun, okay, Wat hu mer eis am Fong ze zielen, well du bass vill ze midd dofir. An dat huet sech och mëttlerweil erëm verbessert, well déi Persoun dat agesinn huet, dass dat net méi esou weidergoe kann a Changementer virgeholl huet. A bis elo war meng Erfarung och ëmmer, dass, also esou laang ech mat Leit matwuesse kann a mer matenee wuessen, dass et am Fong ni op dee Punkt kënnt vun, Äh, wat ziele mer eis am Fong? Ausser wéi gesot eng Persoun méga an der Depressioun sëtzt. Jo, et ass awer trotzdeem iergendwéi esou eng grouss Angscht, déi ech hunn an déi mech och déi ganz Zäit begleet an och definitiv esou eng vun den Downsides, vu menger Neurodivergenz, wat sech natierlech och op meng Sexualitéit auswierke kann, well ech perséinlech muss mech verbonne fille mat enger Persoun, fir mat hir Sex kënnen ze hunn, wat och natierlech och erëm ka liéiert zu mengem villen Trauma ëm dat Thema sinn. Mee ech brauch einfach immens déi Connectioun, a wann ech déi net mat enger Persoun hunn, da geet dat net. An zum Beispill, dat fannen ech awer och ganz interessant an deem Sënn, datt ech wahnsinneg laang immens vill Vertraue gebraucht hunn an immens vill Zäit gebraucht hunn, fir Sex mat neie Leit ze hunn. Also ech hunn mat Leit ëmmer wahnsinneg am Vertrauensnegativ ugefaang an si hunn sech mat Déi scho missen op den Nullpunkt ropschaffen, wou natierlech och all Feeler direkt eng Confirmatioun vun hirer fuerchtbarer Séil war. An mëttlerweil ass et och fir mech vill méi liicht fir mat Leit Sex ze hunn, wann ech mat hinne connectéieren. Dat heescht, soulaang ech e gutt Gefill hu mat enger Persoun, an ech mengen dat war definitiv de Fall bei deenen zwou Persounen déi ech erwähnt hunn, wou ech sot, jo, mir haten e One-Night-Stand, mee et ass net dobäi bliwwen, dass ech mech einfach wahnsinneg gutt mat deene Leit verstan hunn an ech wahnsinneg d'Gefill hat, mat hinnen esou e gudde Klick ze hunn an ech déi Persoun dann och einfach flott fonnt hunn, dass mer dann och matenee Sex haten an dat dann awer och net dobäi gelooss hu mee dass dat awer, jo, deen, deen neurodivergente Klick och einfach dozou gefouert huet, dass mer. dass mer eng immens Connexioun zuneen haten an dass ech dann och zumindest déi Décisioun getraff hu fir mat deene Leit Sex ze hunn. Ech heessen net, also sexuell Attraktioun, dass ech eppes initiéiere geschitt mer éischter manner, mee dass ech awer gesot hunn, ok ech fille mech wuel genuch mat dir an ech fille mech connectéiert zu dir, ech wëll dir no sinn an ech wëll Sex mat dir hunn. Dat fann ech dann och mega schéin an dat fann ech mega cool, dass ech sou mat Leit ka relaten.
Déi Oppenheet ass jo eppes, wat sech dann och iergendwéi op d'Sexualitéit am grousse Ganzen ausüübt. Also wann ee schonn net typesch ass, da kann ee sech jo och vill méi einfach vläicht d'Fro stellen, ok, net wat ass vu mir erwaart, mee mee wat fannen ech wierklech grad spannend oder wat wëll ech nach weider iergendwéi exploren. Jo, an ech menge bei mir ass dat och méi esou dass ech souwisou wahnsinneg oppe sinn fir exploren, well mäi Gehir ëmmer esou ass, uh, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Doduerch, dass ech mat aneren neurodivergente Mënsche vill méi relaten an déi och oft e méi grousst, eng méi grouss Chance hu, komm mir soe mol esou, fir och wahnsinneg vill wëllen ze exploren, ass dat zum Beispill och a menger Sexualitéit esou, dass ech awer ganz vill mat Leit Sex hat an hunn, déi awer zimlech kinky sinn. oder immens interesséiert dorun an op derfir, an dass déi dann hensdo schon vill méi wäit sinn an enger spezifescher Kink Saach zum Beispill, a mer dat dann och, wann ech dat wëll, kënnen nobréngen, an dass ech am Fong sou mat verschiddene Leit verschidde Saache kann entdecken, an doduerch dass mer och deen neurodivergente Klick hunn, ech mech och einfach wuel fille mat deene Leit, fir dat dann ze maachen. An dat fannen ech zum Beispill och mega schéin. An dat gefält mer ganz gutt. Elie, Mir hu jo elo vill doriwwer geschwat, wéi Neurodivergenz sech dann awer positiv kann op eist Sexliewen auswierken. Hues du dann och Saachen, wou s de sees, Uff, dat misst elo net onbedéngt sinn. Wat mengen ech kann ee groussen Impakt hunn, ass wann ee social cues, also wann ee sozial Situatiounen net esou gutt interpretéiere kann. An dat ass vläicht nach eng Kéier méi fir weiblech geliese Persounen de Fall, dat ee sech dann a Situatioune erëmfënnt, wou déi aner Persoun elo sécher ass, dat et zu eppes méi Intimem oder zu Sex kënnt oder dat een Interesse fir méi do ass an een u sech just wollt frëndlech sinn. An och op deem aneren Déngen, vläicht éischter als männlech geliese Persoun, dat d'Erwaardung un een do ass, dat een den éischte Schrëtt mécht an een awer guer net weess oder grad guer net liese kann, ob déi aner Persoun interesséiert ass, ob dat elo e Friend Date ass oder ob een Interesse do ass fir méi oder. Ob elo vläicht ee gudde Moment wier, fir déi aner Persoun ze froen, ob ee kusse soll oder ob dat komplett insensitiv wier a guer net de richtege Moment. Déi ganz Social Cues, dat ka schonn eppes sinn, wat ka komplizéiert sinn. An dann och, wéi wuel oder net wuel ee sech a sengem Kierper fillt, wéi vill ee vläicht dodru schaffe muss oder kann, bis ee sech a sengem Kierper sou akzeptéiert. fir dann och kënne méi bequem mat anere Persounen eppes Sexuelles ze hunn oder eng sexuell Erfarung ze hunn, wat vläicht guer net esou einfach ass, wann ee sech net wuel a senger Haut fillt, wann ee sech net wuel a senger Identitéit fillt, déi een iergendwann assigned krut oder wou een net wierklech weess, sinn ech binär, sinn ech net binär, sinn ech genderqueer oder net an esou weider. Ech mengen, ech vermësche lo grad e bëssen alles. Jo, mee ech denken, dass dat och e bëssi Also zumindest fir mech ass dat sou déi rout Linn, déi sech zumindest duerch meng Erfarungen a wéi et schéngt och duerch deng Erfarungen zitt, dass dat alles zimlech vermëscht ass an dass et net liicht ass, fir dat wierklech kloer op eppes zréckzeféieren. Well, wéi gesot, meng Queerness ass definitiv och, huet och definitiv mat menger Neurodivergenz ze dinn, mee a wéi fern? An vue dass dat schonn dozou léiert ass, wat ass dann, zu zu wéi enge Proportiounen ass da lo wat wat? An zum Beispill bei mir, dat ass och erëm eng ganz typesch Episod vun, ass et, Trauma oder ass et Neurodivergenz oder ass et béides? Wahrscheinlech, mee zu wéi engem Extent? Zum Beispill ech hunn immens vill Problemer mat sensory overstimulation, dat heescht, dass sech alles kierperlech ze vill ufillt an ech hunn dat zum Beispill och wann ech Pleséier empfänken, dass sech dat zum Beispill op menger Klitoris guer net gutt ufille kann oder op mengem Hals oder op menger Chest. Deen een Dag fillt et sech mega mega gutt un an deen aneren Dag ass et dann awer einfach e bëssi ze vill oder et ka sech souguer an enger Situatioun changéieren, dass et op eemol ze vill gëtt an dass et sech einfach just no haaaa ufillt an dass ech einfach komplett iwwerwältegt dovu sinn. Ech weess, dass dat eppes ass, woumat ech net eleng sinn, well ech dat och un deene Persoune mierken, mat deenen ech Sex hunn, wat och alles neurodivergent, traumatiséiert, queer Mënsche sinn, am Sënn vun, dass et och bei mir schonn oft virkomm ass vun, okay, hey, dat do war elo gutt. Mee elo grad fillt et sech op eemol net méi gutt un, et ass grad bëssi ze vill. An dat ass zum Beispill eppes, wat ech a menge ganz seelenen Excursiounen an déi neurotypical Welt guer net esou matkréien, sou dat Dénge vun, oh, eppes gëtt e bëssi ze vill wärend Sex. Mee dann ass awer och d'Fro erëm, Ass dat, well et net virkënnt, oder ass dat, well neurotypesch heterosexuell cis Mënschen, Manner léieren, dass et ok ass fir ze soen, hey, dat ass grad net ok, komm mir man eppes anescht, Sex ka esou vill aner Saache sinn. Et ass fir mech esou, déi ganz Diskussioun ass wierklech ëmmer e bëssi esou, wat war fir, also wat stécht et dohannert an zu wéi engem Extent. Mee ech fannen awer och, dass dat e bëssi d'Stäerkt och dervun ass an deem Sënn, dass ech fannen, dass alles vun deem, Neurodivergenz, Queerness, etc, stéiert de Status quo oder ass eng Deviatioun vum Status quo an ech fannen, datt et do guer net esou wichteg ass, fir an déi normativ Déngen ze fale vun, okay, mee wéi eng Ofweechung ass et elo, fir datt mer et kënnen traitéieren an erëm zréck an oder esou no bei d'Këscht zréckdrécke kënnen, wéi dat nëmme geet, mee datt et einfach dat ass vun, hey, mir sinn anescht, mir maachen et anescht, mir fillen anescht, mir liewen anescht an et ass egal wéi anescht, mee dat ass valabel an mir existéieren an dat ass cool an deal with it. Mat allem wats du mat sensory gesot hues sinn ech voll bei der. An ech mengen dat sinn deelweis Saachen déi ee vläicht bei sech spiert. Dat ka mengen ech och mat Keelt oder Wiermt ze dinn hunn, datt een do vläicht méi sensibel ass wéi neurotypesch Persounen oder dat méi opfält oder een et manner wegdrécke kann. Ech mengen et ginn och Persounen wou. Hygiène nach eng méi grouss Roll spillt, fillen ech mech grad propper oder net, wéi spiert sech Schweess bei mir un, wéi spiert sech aner Flëssegkeeten un, wéi ass et mat verschiddene Geräischer, déi ee vläicht beim Sex oder bei sexuellen Aktivitéite ka maachen oder déi entstinn, wéi ass et mat verschiddene Gerëch, déi vläicht do sinn, ass dat ze staark, ass dat eppes wat unzéiend ass, ass dat eppes wat ofstoussend ass, ass dat eppes wat neurotypesche Persounen iwwerhaapt géing opfalen an dann ass alles wat mat Upaken ze dinn huet. Also ech fannen zum Beispill dat Genitalien am Allgemengen zimlech squishy sinn an domadder zimlech gutt fidget toys sinn, och wann dat net onbedéngt an der Gesellschaft esou akzeptéiert ass, dat ee sech u senge Genitalien einfach esou heiansdo emol rëmspillt fir e bësse erofzekommen a sech ze grounden oder mat soss engem sengen rëmspillt an der Ëffentlechkeet. Mee wann een. an engem méi private Kontext ass, firwat net. Ech mengen, dat vill vu Kink och mat all deene Saachen ze dinnen huet, sou wéi kann ech verschidde Sensatioune kréien, wéi kann Impact Play vläicht maachen, dat ech grad dee Moment méi spieren, dat ech vläicht verschidde Saache ka lass

duergestallt gëtt an esou weider alles wat mat Kierperflëssegkeeten ze dinn huet, alles wat mat sech op ee Kuch sëtzen ze dinn huet an ech mengen och dat verschidde Sexworker dat vläicht och aus deene Grënn maachen, well et ee Special Interest ass a well et eng Aart a Weis ass fir eng Welt ze navigéieren déi, wann et eng manner kloer Power Dynamic wier, vläicht guer net esou einfach ze navigéiere wier an dat da kann eng Ressource sinn. Ech fannen all deng Iwwerleeunge mega inspiréierend. Ech gesinn dat och a menge Frënd, innen déi Sex Workers sinn, hire Special Interest ass definitiv dorëm liéiert. Esou eng ganz gutt befrënnte Persoun vu mär, Shibari Workshops a Shibari Performances an definéiert dat och als Sex Work. Déi Persoun war och iwwregens op eisem leschte Maybe Sex Event fir e Shibari Workshop ze ginn, e Queer Rope Bondage Workshop. Mee déi Persoun seet halt och, esou wéi déi Persoun d'Rope wouerhëlt an dorun interesséiert ass an esou all déi sensory Saache mat Rope, et geet vill méi dorëm esou, also dat ass och einfach wahnsinneg neurodivergent fir dat esou ze gesinn. An ech mengen dat kann och eppes si wat séier kann iwwerfuerderend oder iwwerstimuléierend ginn, wou et vläicht och gutt ass sech ze froen, ok wat brauch ech grad. Sinn d'Luuchten ze haart? Ass et vläicht besser ech maache Käerzen un oder maachen d'Lut aus? An dat ass net well ech dech net wëll gesinn, mee well et soss grad iwwerfuerdert oder ass eppes ze mëll oder net mëll genuch oder ze waarm oder ze kal oder d'Musek ze haart oder net haart genuch oder oder oder oder. An dann eppes wat vläicht méi bei ADHS ass. Wat ech bei mir op alle Fall mol scho gemierkt hunn, ass, datt een dann 10 Saache matenee maache wëll an dann och guer net méi wëll weess, wat een, wat ee maache soll, well déi 10 Saache sinn all spannend a gutt. An dat kann dann och iergendwéi iwwerfuerderen, well wéi soll een dann do nach Entscheedungen treffe kënnen? An ech weess net, ob dat just bei mir ass, mee dat spigelt sech dann och domat erëm, datt ee vläicht och vill ze vill Sextoys huet. well een dann esou impulsiv seet, Oua, déi do, dat do ass eng mega cool Faarf an dat do ass een coolt Material an Oua, déi do Form hunn ech nach net an Oua, dat do vibréiert an an dann op eemol impulsiv vill ze vill kaf huet an natierlech, wann een déi nächste Kéier iergendwou ass, wou een där kafe kann, och net méi weess, wat ee schonn huet a wat een net méi huet, well een dat da scho erëm vergiess huet, dat dat op alle Fall och eppes ass, wat wat kann nach eng Kéier en Impakt op d'Sexualitéit hunn. Déi Tendenz vun 10 Saache mateneen, déi hunn ech och. An, Uh, dat hei nach an dat do nach an dat do nach. An ech mengen, dat ass och e bëssi, wat an dëser Episod geschitt ass. Mee ech fannen trotzdeem, datt dat eng gutt Representatioun vun neurodivergenter Aart a Weis, fir d'Welt ze gesinn an ze denken an ze liewen ass. Ech mengen, mir hunn eiser Neurodivergenz definitiv éier erwisen an dëser Episod. An, jo, ech hoffen, Iech huet de Chaos gefall? Mir hunn nach ganz vill Iwwerleeungen, déi mer gären eng aner Kéier mat iech diele wëllen, an ech mengen, déi mer och mat iech deele wäerten. An passt op iech op, lauschtert op är Kierperen, setzt iech net ze vill ënner Drock, an et ass ok fir anescht ze sinn. Jo, et ass ok fir Pausen ze maachen, an et ass ok fir. Saache gutt ze fannen, déi aner Persoune vläicht net gutt fannen oder guer net novollzéie kënnen. A wann Iech nach iergwéi Saachen afalen, déi mer vergiess hunn oder déi Dir d'nämmlecht gesitt oder anescht gesitt oder déi Der onbedéngt nach deele wëllt, dann schreift eis roueg. Entweder op sex at ara punkt lu oder op Instagram, méi wéi sex. Da bleift eis just nach fir iech e schéinen Dag, Moien, Owend oder Nuecht ze wënschen a mir héieren eis an zwou Woche rëm. A lo kënnt nach eng Rubrik vum Kelly. Äddi! Bleift sprudlech!
Ciao ciao!
Eng gutt Fro, gutt gefrot! Wéi eng Gefiller mer iwwert eis Sexualitéit hunn, ass méi wichteg, wéi wéi eis Sexualitéit u sech ass. Dat nennt een Metagefiller, also wéi mer eis dozou fillen, wéi mer eis fillen. Dat kléngt méi komplizéiert wéi et ass. Hei e klengt Beispill. D'Kapitel 9 vu Come As You Are fänkt mat der Geschicht vum Gertie un. D'Gertie huet heiansdo erotesch Halluzinatiounen. Wou si hirem Neurolog dovun erzielt, freet se hien e bëssen ängschtlech, Dir wäert dach elo net déi eng oder aner frëndlech Halluzinatioun sou enger aler frustréierter Damm wéi mir versoen, oder? Den Neurolog äntwert, datt wann d'Halluzinatioune kontrolléierbar sinn an hir Pleséier ginn, dann wiere se ënnert dësen Ëmstänn wuel éischter eng gutt Iddi.

Si kritt Léift, Opmierksamkeet an onsichtbar Kaddoe vun hirem halluzinatoresche Liibhaber, deen si all Dag trei besicht. Nodeems dem Gerti also verséchert gouf, datt hir Halluzinatiounen eng gutt Iddi sinn, ass hir Qualitéit positiv ginn an d'Gerti fillt esou Pleséier an Zouneigung, déi hir soss an hirem Liewe gefeelt hätten. An dat eenzegt wat sech geännert huet, ass wéi se sech dozou fillt. Hir Metagefiller hunn d'Halluzinatioune vun paranoid zu amoréis verännert. Eis Gefiller iwwert eis Gefiller sinn beaflosst dovunner, wat mir gesellschaftlech gesot kruten, wat gutt, akzeptabel an erstriewenswäert wier. Wa mer dës Ziler net erreechen, si mer frustréiert an traureg. Déi Ziler, déi mir net selwer gewielt hunn, kann een och sexuell Skripter nennen. Sech dëse Skripter bewosst ze ginn, ass den éischte Schrëtt, fir eis Meta-Emotiounen ze veränneren. Sexuell Skripter hu sech an der westlecher Welt déi lescht Joerzéngten zimmlech staark verännert. Hei e puer Beispiller fir sexuell Skripten. Sexualitéit vu Männer ass einfach gestréckt, Sexualitéit vu Fraen ass komplizéiert. Fraen hunn e manner staarke Sexdrive wéi Männer. Orgasme sinn dat Wichtegst fir eng positiv sexuell Begéignung ze hunn. Wann dir déi aner Kapitele vu Commence Your A gelauschtert hunn, wësst der, dass déi Skripten net onbedéngt wouer sinn. Skripte sinn allerdings déif an eist Gehier ageschriwwen. Wann s de dozou wëlls méi wëssen, kanns de och d'Rubrik Selbstkritik an de kulturelle Kontext nach eng Kéier nolauschteren. E Skript ass näischt, vun deem mir intellektuell zu 100 Prozent iwwerzeegt sinn, datt e stëmmt. Mee Skripte sinn d'Virlag dozou, wéi mer Informatioune verschaffen a wat fir Meta-Gefiller an eis entstinn. Wéi kann ech meng Meta-Emotiounen positiv veränneren? Heifir schléit d'Amelie zwee Schrëtter vir. Deen éischte Schrëtt fir deng Meta-Gefiller ze veränneren ass ze erkennen, datt et en Ënnerscheed gëtt tëscht dem Zilzoustand, deen eis sexuell Skripter virginn, an deem, wat s du wierklech erliefs. Hei kann ee sech un zwou Fauschtreegelen halen, Éischtens, wann d'Landkaart, also d'Skript, net dem Terrain Ähnelt also denger Erfahrung? Dann ass d'Landkaart falsch an net den Terrain. Zweetens, Den Terrain an d'Kaart vun all Mënsch gesäit anescht aus. Dat stëmmt zum Beispill esouguer bei eeneeëgen Zwillingen. Dës zwou Reegelen heeschen, datt déi bescht Wëssensquell iwwer deng Sexualitéit deng eegen ënner Erfahrung ass. Géi ëmmer dovunner aus, dass däi Kierper Recht huet. Léier den Terrain, also däi Kierper an deng Sexualitéit kennen. Vertrau dir selwer, och wann deng Gefiller a Bedürfnisser sech widderspriechen. Widderspréchlech Gefiller an Undeeler wouer ze huelen, also sech selwer ze widderspriechen, ass ok an normal. Schrëtt Nummer eent nennt d'Amelie Trust the terrain, also vertrau dem Terrain. Schrëtt Nummer zwee nennt d'Amelie Let go of the map, looss d'Landkaart vun de sexuelle Skripter goen. Et ass wichteg ze verstoen, wéi déi eege Sexualitéit an eise Kierper funktionéieren. Nach méi wichteg ass, se wëllkomm ze heeschen, ouni Verurdeelung oder Schummt. Ze verstoen, dass déi eege Sexualitéit normal ass an einfach d'Kaart net gestëmmt huet, ass fir vill Persounen ganz erliichternd. Mee eis als normal an ok wouerzehuelen, heescht nach net, datt mer akzeptéiert hunn, dass eis Sexualitéit net manner wäert ass, also wäertvoll ass, och wann se de Skripter net entsprécht. eis Sexualitéit gär ze hunn, wéi se ass, obwuel eis d'Welt iwwer Joerzéngte vermëttele wollt, datt eppes mat hir net richteg ass, dat ass dat, wat am schwéiersten drun ass. Et kann och wéi doen, verschidde vun deene gescriptete Virstellunge goen ze loossen. Et kann eis zum Beispill traureg maachen, datt mir iwwert all déi Jore versicht hunn, eppes ze erreechen, wat guer net méiglech a gesond fir eis wor. Hei hëlleft et, non-judgmental ze sinn. Non-judging heescht, sech net ze veruerdeelen an d'Ëmstänn an sech sou unzehuelen, wéi se sinn. Dat ass heiansdo guer net sou einfach, well wa mer vis-à-vis vun eiser Sexualitéit onsécher oder rose sinn, eis schummen oder traureg sinn, dann Pake mer déi Gefiller gären iergendzwousch an eng Këscht a verstoppen se. Non-judging heescht fierwert sech ze sinn, wat an där Këscht dran ass, an esou léif an duuss domadder ëmzegoen, wéi mat enger fäertereger Babykaz. Et heescht Gefiller zouzeloossen, Gefiller net ze veruerdeelen, mee se ze fillen, fir datt mer se kënnen hannert eis loossen. An dat souguer, wann de Grond firwat mer rosen, traureg a frustréiert sinn, net ka verännert ginn. Souguer wa mer näischt kënnen änneren, ass et wichteg, eise Gefiller Raum ze ginn a se ze fillen. Fir méi dozou ze lauschteren, wéi s du kanns Gefiller zouloossen an däin Stresszyklus kompletéieren, lauschter d'Rubricken How to complete your stress cycle an How to Gefiller fillen. Wann mer Emotiounen wéi Trauer zouloossen an duerch eis duerchgoe loossen, da loosse mer och d'Virstellung vun där sexueller Persoun lass, vun där mer gesot kruten, datt mer déi misste sinn, an schafen esou Plaz fir déi sexuell Persoun, déi mer sinn.

An ech kucken och grad op d'Zäit an ech fannen, dass dat kee sou e schlecht Schlusswuert ass, well ech mengen, de Joël killt eis, mir si bei 57 Minutten.
Mee ech hunn nach sou vill ze soen.